Haleluya, haleluya, haleluya. Miakafu Yesu Kristo. Tegbetegbe, amen. Gbɔgbɔ kɔkɔe neɖiɖi va mia dzi. Eye Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke kpe mia la enye ŋusẽ. ƒe gbɔgbɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe woame gbɔnɔnɔ awɔ be sidzedze kple nunya yeye ava na mi. Le Mawu Etɔ la, le Mawu Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me, amen. Nava Gbɔgbɔ Kɔkɔe, nava wo xɔsetɔwo ƒe dziwo me, eye nana be woƒe dziwo nalé tso le wo lɔlɔ̃ me. Wòe nye ame si na dukɔ katã wɔ ɖeka le xɔse me. Aƒetɔ nadɔ wò gbɔgbɔ ɖo ɖa, eye anyigba dzi natrɔ zu yeye. Mina míado gbe ɖa. O Mawu, wòe nye ame si fia nu xɔsetɔ to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe keklẽ me. Nana bena le gbɔgbɔ ma ke me la, míanya nu siwo sɔ gbe, eye eƒe akɔfafa nado dzidzɔ na mí ɣesiaɣi. To mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míedo gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe tsi ɖe ŋutia eye míele Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la yram le ŋutia. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amegbɔnɔnɔ ye subɔ míele le ŋutia eye Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔnawo le míaƒe agbe me eye ado míele ɖe tsi le ŋutia. Nukeke ya eyae nye ŋkeke ke míado gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe tsi. Míasubɔe ade akpe nɛ. Míadoe ɖe dzi akafui ɖe eƒe ɖoɖowo katã ta. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe, mi dukɔwo le ɣedzeƒe, le ɣetoɖoƒe le dziehe kple anyiehe. Ŋutiyaa míetsɔ míaƒe dodoɖedzi míaƒe akpedada kple subɔsubɔ na wò ŋuti elabe mawu gbagbe nènya nukunu ƒe mawu ewoe vana le vivitsi me eye nèxɔna kekeli kɔ dana ɖe me eye vivitsi sina ewoe vana le avuʋɔ ƒe ɣi eye nèhena dzoxɔxɔ vana woe vana le dzoxɔxɔ me eye nèhena vivɔ vana Wòe vana le ŋkeke me, eye nètsɔna kekeli nyuitɔ vana. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe míeda akpe nɔ, be enɔa mía me, eye nèwɔna dɔ gãwo le míaƒe agbe me. Gbɔgbɔ kɔkɔe míesubɔ le eya me, eye míebɔ bubu na wò. Male bakabo sheke. Libra kando sokombendele.

Nɔvi lɔlɔ̃tɔ, Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ehiã na nye kple wò yawo katãe. Míehiã Mawu ƒe gbɔgbɔ ezã kple keli. Aƒetɔ la be meyina, madɔ nyaxɔ ɖa kɔ ɖo ɖa mi, nyateƒe ƒe gbɔgbɔ, eya matɔ ɖo ɖa. Anukɔ aɖe ƒe gbɔgbɔ eya ma do la. Akɔfala ƒe gbɔgbɔ eya ma do ɖo ɖa. Ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ eya ma do ɖo ɖa. Lɔlɔ ƒe gbɔgbɔ eya ma do ɖo ɖa me. Ɔvi lɔtɔ, bie hiana Mawu ƒe gbɔgbɔ le míaƒe agbe me. Míele sa dzi nɔ ge. Le Mawu ƒe ŋusẽ bia ge le fiẽnyea, míele zã dzi nɔ ge afi nu nake kɔ si ɖa. Míele Mawu ƒe ŋusẽ bia ge, míele Mawu ƒe ŋutikɔkɔe bia ge, eye míele Mawu ƒe tso bia ge. Abe mí Kristotɔwo, ele be míanɔ etso me, míanɔ etso dzi, míanɔ lɔlɔ̃ me, míanɔ ŋusẽ dɔ wɔm ɣeawo katãe. Egbe kpɔ ɖa, metso yina. Gbɔgbɔ aɖeke mele mia dzi nugo. Ŋusẽ aɖeke mable mi o. Naneke matu asi mi aƒu anyi o. Enye la manɔ mia gbɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Yesu bia nɔ mia gbɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Atsi kple kpe na de tagu na ao. fi ka nàtsi wò ŋusẽ atso le gbɔgbɔ kɔkɔe nana ŋusẽ metsi ma ɖo ŋkui nɔ be nye kplo mi hiã na gbɔgbɔ kɔkɔe ya ta aƒetɔ yesu be yeatɔe ɖo ɖa mi ɖo edze be míaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔea le amenuveve le lɔlɔ gã ɖe me ɖe míame gbɔgbɔ kɔkɔea míanye nɔƒe na gbɔgbɔ kɔkɔe bene wòate ŋu azã mí abe ale ke wòdze ene. Nunana geɖewo le mía si gake míegabubu wo xɔ ge gba. Eyiwo ke mèxɔ kpɔ oa, etsɔ ge na wò. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ, be míate ŋu anɔ agbea me eye woayɔ mí be dziɖulawoa, medzi magblɔ nya vevi aɖe na wò. Ehiã na gbɔgbɔ yi ke nye ayedzedze ƒe gbɔgbɔ. Atsa ye le nu sia nu me. Yesu be kpɔ ɖa, xexea me tɔwo dza ye, xexea me viwo dza ye. Tavinyɔ, midza ye, midza. Midza ye. Ta ikpe mi hiana ayedzedze ƒe gbɔgbɔ. ehiãnɛ. Gbɔgbɔ kɔkɔewo gblɔna be sidzedze. Nɔvinye, ne dze si xexea me, enya leke asɔ ɖo. Ne dze si nu yi ke gbɔna dzodzɔ ge, anya leke atsɔ wɔ akpe ɖo. Ehiãna sidzedze. Elabena dze si amegbetɔ nanya nu yi ke amegbetɔ nye. Dɔ yi ke wɔm nele be nadze sii. Mawu yi ke subɔm nele be nadze sii. Ame yiwo dome nele ele be nadze si wo. Teƒe yi ke nenɔna ele be nadze si teƒea. Ehiãna sidzedze. Simadzemadze ta na be Mawu ƒe dukɔ le tsɔtsrɔ̃m. ɖe sitsetse le nye kple sia nu yɔ le tsɔtsɔm o medzɔdzɔ ge o teƒe yɔ mi nɔna mi ma nɛ o nu yɔ mi kpɔna mi ma kpɛ o ehiã na sitsetse bia sitsetse ƒe gbɔgbɔ ne sitsetse ma le asi o anya nu yi ke woyɔna be nu dzĩ eye anya nu yi ke woyɔna be enu ʋe si dzedze ne nɔsi o na nyamɔ ƒe agbe le wo zana woƒe agbe wo ɖo le yo fo na nu ɖo ne si dzedze le asi wa anya le ka fo nu le ame dome ne si dzedze le asi wa anya le ka asɔ asɔ le ehiã na si dzedze. Ne kpɔ xexea me lé ko le, ne kpɔ nɔƒa lé ko le, ye ne de dzesia, nɔvinye ado le adzo geɖe me. Dzesia me ke mi kple mi le sɔsɔ. Dzesia me ke le gbɔ yawo katã ye. Hiã na sidzedze be madɔ nunya ƒe gbɔgbɔ ɖo ɖa me. Hiã na nunya. Nunya yi ke nakɔ nɔ ɣeya me. Hiã nunya nade kɔfia mo be Mawu ƒe vie nye. Elabe nunya mee Mawu tsɔ wɔ xexea. Hiã na nunyala. Nunya, nunya. ehiã mebe ehiã na nunya numanyamanya tatɔ nyo le tsɔtsrɔm mawu ne de nunya wɔ akpe me le ŋuti ya ŋkeke ya xɔ nunya fafa susu me ne kɔ na wɔ la Nunyae nye dziɖula. Nunyae wɔ ame zuna dziɖula zuna kesinɔtɔ. Xɔ nunya kple ayedzedze. Ehiãnɛ. Wodzum be numanyala gake medzi magblɔ nɔ bena ɖe nunyala enye hafi. Si madzemadzea wɔe xɔse be menya nu. Gakea efa wɔ agbe me. nunya ma ge ɖe mewò susu dze abla ɖe ɖe zɔe wò susu le abla ɖem zɔ nya me yiwo dome nele nya nu yi ke nàte ŋu awɔ nya teƒe yi ke nàte ŋu anɔ Meƒoa nunya ma ɖe amewo ɖe ŋuti ya. Ŋkeke ya ma, nunya ne sɔ asi o. Nɔvi nye hiã na nugɔmesese. Nugɔmesese hiã. Sambo gɔme la. Se wo gɔme. Kaka wo mele gɔme se ge o. Francisco be na manya ma dzesia mo, na manya mo, na masa mo gɔme. tsɔ woƒe ase gɔnye me. Na madze si wo tsɔ woƒe adze sim. Na malɔ̃ wo tsɔ woƒe alɔ̃m. Hiãna nu gɔme sese. Sa mo gɔme. Gbɔ dzi ɖi na wo nase wo gɔme. Mi kple ame yiwo lia, dze agbagba nàse wo gɔme, gake woawo mele gɔme se ge o. Nukunu ko anɔ kpɔkpɔm le wò agbe me. Dzaye aye dzedze. Ebe mado nyateƒe ƒe gbɔgbɔ ɖo ɖe mi. Xexea me gblẽ kple alakpa. Nyateƒe megali o. Gake to wò ɖeka dzi ɖe, nyateƒe agatrɔ gbɔ va xexea me. To wò dzia, nyateƒe agava. Ebe kpɔ ɖa, nyamewo katã le nye nya la sem.

Ne nyala wo be miatsi si nyateƒe la, eye nyateƒe la wɔ mi ablɔ ɖe vie. Miame siwo le nye nya sem yawo katãe, eye mienɔ nye nya la me. mianya nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mi ablɔ ɖe vie nyateƒe medzi be nyateƒe ne sɔ asi o toa nukɔ ɖe yawo katã yi gblɔ nu yi ke le teƒe gblɔ nu yi ke dze nu yi ke nyo eye wòhiã gblɔ nyateƒe na ameawo. Wose wo mese o, gblɔ nyateƒe na wo. Ku ɖe nyateƒe la ta, ke agbe mavɔ la sɔ asi o. Gblɔ nu kɔ ɖi na ɖevi, to nyateƒe na ɖetugbui, to nyateƒe na ɖekakpui, to nyateƒe na metsitsi. To nyateƒe na nyɔnu, nato nyateƒe na ŋutsu. Gblɔ nyateƒe na dukplɔla, gblɔ nyateƒe na kplɔlawo, gblɔ nyateƒe na ame sia ame. Eye nato ankɔ ɖe na ŋutɔ ɖokuiwo hã. Nanya be nyateƒe mee yenye. Yesue nye nyateƒe la. Pilato biae be, Nu ka nye nyateƒe? Xɔ nyateƒea le ŋuti. Nyateƒe ƒe gbɔgbɔ ne ɖe wò. Xɔ Mawu subɔsubɔ ƒe gbɔgbɔ. Nànya Mawu yi ke subɔm nèle. Wòaɖe ne tsɔ. Nànye nyateƒetola. Zi ale si ke le nyateƒe tom hafi nàto avo le agbea me. Ame toa nu kɔ ɖe. Ame ɖina nu kɔ ɖe. Ame dze nyateƒe yome. Woayɔ wo be nyateƒe. Mawu ƒe dzo ne bi le mɔ le ŋuti ya. Nyateƒe ne su asi le ŋuti ya. Ayetsetse nesɔ asiwò le ŋutia. Dzigbɔɖi nesɔ asiwò le ŋutia. Lɔlɔ̃ nesɔ asiwò le ŋutia. Nugɔmesese nesɔ asiwò le ŋutia. Ɖekawo nesɔ asiwò le ŋutia. Nunya vavã nesɔ asiwò le ŋutia. Yehowa neyra wò eye wòado wò ɖe dzi. Yehowa nekɔ nu wò eye wòana wò amenuveve. Eƒe ŋutikɔkɔe nagbã bla wò. Womayɔ ɖe ʋɔnu eye woaɖu dziwò o. Wò nya nedzɔ yawo katã yi. Elabe Mawu vie nenye. Elabe Yesu Kristo tɔ dzidzie nenye. elabena gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nɔƒe nènya mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ne do ŋusẽ le ŋutia mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ne ʋu ŋku nɔ le ŋutia mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ne ʋu to nɔ le ŋutia mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ne kɔe ƒe yayra ɖe mewò le ŋutia ame nu bebe ne dze gbɔ nusɔe ne xɔ anyi nɔ eye nazu etso bibi me Mawu ƒe ŋutikɔkɔe yi ke wɔ ame ablɔɖevia ɖe he ablɔɖevinyenye de wò agbe me. Kpɔ ɖa Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke le ŋusẽ dom wòa naneke mahiã o. Naneke maganɔ viviti me na wò elabe èdo go le viviti me. Woayɔ wò be kekeli me le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽdoame ta. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ŋkeke sia na nyɔnu nyui le Mawu etɔ la le Mawu vi kple gbɔwɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.